Anuanom adehyemma mmaa ne adɔfonom, mema obi biara akwaaba a ɛba Quintessence so TV Talk with the Legend, na mesan de nkyea soronko koraa fi Dutchland de brɛ obi biara. Ɔdɔfo pa, sɛ ɛnɛ ne da a ɛdi kan a woba channel yi so a, mepakyɛw, subscribe to channel no. Mia notification bell no so saa a bere biara mede video to so a, na woanya bi ahwɛ ne ntɛmntɛm so. Wohwɛ no, na woawo so ama wo nua na ɔno nso anya bi ahwɛ esiane sɛ yɛse caring is sharing. Afei, gya w'adwenkyerɛ ne w'asɛmbisa wɔ comment section hɔ ma me kamakamakama. Sɛ yɛne wo nso na ɛte channel yi so nso na sɛ wonya nsɔskrabee a, ɔdɔfo pa, anidie kwan so sɔskrabo na yɛnkɔ yɛn anim. Meda ase sɛ bere biara mede video to so a, wohwɛ, na wo share, na wogya wo comment. Ɛnnɛ Talk with the Legend, ɛyɛ adwumakuo bi na asɔ me mu abɔ me kyidɔm ama metumi de brɛ wo. Ɛyɛ Nagis Creations International, the home of fashion and beauty. Wohwehwɛ wɔn a, wɔwɔ Fichterstrasse number six wɔ Zelte, postleitzahl yɛ thirty nine two six. Dwumadi a wɔdi ni, Sɛ woyɛ outdoor engagement, wedding, any kind of event, Fa kɔdan wɔn, wɔn ne wo bɛhyehyɛ no fɛfɛfɛfɛfɛ ama no abɛyɛ krabɛhwɛ. Na sɛ wopɛ sɛ wupue wɔ dwumadie bi ase soronko ne ahunu sɛ, mm-hmm, mada mu nie, fa w'ahofama kɔdan wɔn. Wɔbɛfa wo ho apam wo nneɛma ama wo kamakamakama, Mister and Misis Combination na wɔbɛtwa ama wo. Sɛ wopɛ sɛ wɔpam wo wedding dress, fa kɔgya wɔn. Wɔn telephone number nie, zero one five one one. six nine two seven eight one zero Nagis Creation the home of fashion and beauty ɛna bio Paradise Park mineral water yɛse water is life ne saa nti drink pure and live more seesei yareɛ aba wiase ama ɛɛ ɛdi nipa bebree nya nti bɔ wapɔmuden ho ban

three eight anaasɛ zero four sorry zero two four nine seven zero seven five five three Paradise Park Mineral Water Drink pure and live more Saa dwumakuo yi na abɔ me kyidɔm ma metumi de Tock with the Legend brɛ wo na me Mo one and only Queen Sanze the African Goddess, me na me di dwumadie ho kyea me. Na berɛ a me nsɛe wo bere no, ɛnnɛ me ne okuku dam bi paa na ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ wɔ Talk with the Legend so. Saa nipa yi, wabɔ Ɔkwawu United pen, wasan abɔ um, Upper West Heroes, wabɔ pen, wabɔ King Faisal, wabɔ, in fact, Merekeka deɛ a mɛka akɔ m'anim a, wɔasan bɛbɔ bi wɔ aburokyire ha. Bɔɔl o! Wode bɔɔl to akoprama so a, na kyerɛ sɛ hɔ na ɛde resen no. Ɔno, deɛ menim ara ne sɛ wɔfrɛ no Kings. Kings nso deɛ, obiara de bi. Ebi koraa na ɛnyɛ ne din. Football mu ahotɛ na ɔde too ne ho so. Me, me introduce no akyerɛ wo, na w'ani atena no wɔ tire. Enti me introduce me guest. Edin a me mede frɛ no yɛ Kings, Kings, Kings. Mister King, me ma ɔkɔ aba kwensan so TV. Yɛ nua, o baba. Me pa kyɛw, otwa de mu ɔden. Mu ɔden papa papa. Ɛna na fa wɔm yɛ.
Bɛn. Agyasi kɔlɔn na nti. Yɛ nkyia yɛ nsɛm. Nokorɛ. Na apomu ɛden pa. Bɔkɔ.
Good.
Edin a me de frɛ wo ɛyɛ Ken. Ken na yɛ wa wo din. Ken, eh, Kinsley.
ɛna wɔatwa so ayɛ ɛna ana brothers ayɛ ne ken ken ken ken ɔwɔ nti kinsley ya kinsley ɔsɛe full name full name yɛ kinsley ɔsɛe na kinsley ɔsɛe ɛhe na yɛwo kinsley ɔsɛe yɛwo kinsley ɔsɛe wɔ otafo kumase otafo kumase ɛhɔ na ɛnofiri
Ɛsɛ tafo mo firi tafo tafo fie. tafo ah ɛhɔ deɛ ɛwoo me ɛhɔ na ma yɛatete me ama manyini. Mm, na ɛna ne agya te ase. Ɛna ne agya afiri mu kakra. Oh ne yɛma wo yɛ akɔ. Yeah. Na mm, Kingsley wokɔ sukuu kakra. Ah mekɔ kakra na mankɔ ɛno akyiri bebree. Because football fo deɛ sɛ mo abɔ mo mpɛ sukuu. Papapapapapa.
Wagye atom.
Ae, cause mewɔ sukuu no na Ah, ade nni mu no nni soro saa, na bɔɔl no adi me ti. Mm. Nti no, mekɔ wiei deɛ, ɛyɛ fɔm fɔɔ no a yɛkɔ no wɔ Ghana no. Mm, mede wiei, yɛ no bi na mede kɔɔyɛ. Ok, na ɛhe na wo starte school ankasa? Me starte eh, Asaman, ɛno nso wɔ Tafo hɔ a, hɔ na me starte me class. Tafo Assembly School. Aye. And then sɛ Tafo Assembly. Assembly.

ɛyɛ ɛɛ samoredu ɔno wɔ frankfurt ɛna last one na last one eunice ɔno deɛ wɔ ghana ah, okay
good yɛda awurade ase sɛ ɔmu nyina atra ase na um, football tam bɛn na wo starte ɛnya interest maa football
yeah, m'ani fiiɛ no na m'ani gye bɔɔl ho paa. na kyerɛ sɛ w'ani fii yɛ sɛ sɛ ah, what what age bɛɛ ten years bɛɛ ten years mm, na m'ani gye bɔɔl ho na that time no m'ani gye bɔɔl ho na m'ani mbɔ mm. na m'ani mbɔ dabi na m'ani gye ho na m'ani gye ho bitimi dream about football oh, okay.
ɛna papa hu sɛ bɔɔl no m'ani gye ho mm. nti wɔn bɔ a wɔtumi de me kɔ na ɔgyina akyiri na wɔteam ɛtoa mpa ho na na still a mehu sɛ mm papa no nso taa m'akyi nti ɛwɔ sɛ meyere me ho na area ho no so na boys no bia nim bɔ nkoa na anim bɔ mm, kyɛ sɛ wohwɛ mu a me nkoa na menim bɔ mm, ɛnso so na w'ani gye ho me nso na m'ani gye ho paa Na wonim wonim deɛ nyame yɛ. Ɛbi eh, sɛ ɔka kyerɛ yɛ. Area hɔ no nyinaa no baabi a na yɛteɛ no a mm. na ayɛ sɛ wɔn nyinaa nim polo wɔ hɔ afuro wɔ hɔ awala wɔ hɔ kyɛ sɛ yɛbɔ saa nkurɔfoɔ no din ho sɛ yes yɛabɔ players din mm. paa wɔn no ntumi anyɛ dɛ ntumi ameki mmea na menim bɔ no a metrae sɛ mɛyere me ho ayɛ training aa no ɛna afei memenom tumi bɛyɛ de ɛbɛbɔɔ ghana premier no bɔɔ teams no bebree wɔ ghana mebɔ ɛm sɛ 10 years no ɛna w'ani start gye ho ɛna na wo papa de wokɔ training nti time bɛn na wowuraa mu ɛfa ma a wo sɛ bi a wotumi ɛbɛyɛ profession Na mewuraa Tapas no, mefiri class seeseɛ kɔ form one wɔ eh, Tapas no, mm. aha hɔ no na metumi kɔnyaa school team yɛ dɛ ɛbɔɔɛ nti hɔ no na
school aha school team na ayɛ develop aa nti mewie school no na kɔtɔkanda 20 metumi yɛ dɛ ɛwura mu ɛwura mu nti no mefa sɛ wowie Tapas no

Kɔtɔ kanda twenty trainer no ɛkasa no sɛ nneɛma yɛ training yɛn nyɛ dɛ nhwɛ nhwɛ yɛ a tu kɔ yɛ yɛ kɔ yɛ training na anam yɛ dɛ wɔn fa wɔn oh that's great na ɛhɔ no o bɔ how many season.
Mm, ɛhɔ bi bɔ two seasons hɔ under twenty no. Mm. Yeah. na already no so na ma bɔ ɛfɛ ne sɛ fantomas.

Wobɔɔ yɛ. Oh, Phantom Nti ase. ɛhɔnom no na wode firi hɔ de wode wie Wowura- sukuu no. haa, ɛde wie Kyerɛ sɛ sukuu wowie no sukuu wura 17 18 no mu no na wowie sukuu. Saa. Ɛna wode kɔɔ Kotoko. Kotoko Under eh, 20. under 20. Alright. Na ɛna hɔ no wobɔɔ no two seasons. Yeah.
Na adɛn na wobɔɔ two seasons pɛ? Eh, yɛbɛgu under 20 nyinaa wɔ Ghana. Ei, ɛno no tan bɛn na esii saa?
Wokae yiye akorɔ? Ya, Yɛ bɛn 95, 95, 96. yɛguu under Under 20 team 20 ne a, nyinaa. ah, yɛgu Ghana under 20 teams no nyinaa. Ɛm, reason bɛn nti na wɔde guu no? Mm, na ɛm sɛ costing no, Aha. ha, because yɛ eh, mpanimfoɔ no kɔbɔ a, ɛwɔ sɛ nkwadaa no soso no, yɛka ho. Nti yɛbɛdi ka abɔ cutting razor ansa na mpanimfoɔ no abɛyɛ dɛ, Abɛbɔ. abɛbɔ. Nti na ɛm sɛ costing no

Aha. Nti wɔn bɛ faa mi kɔ hyɛ mu wɔ hɔ. Oh okay.
Yeah.
Nti mi kɔ hɔ one season a na mi ni wɔn yɛ training. Come. Akyɛ sɛ ha mi bɛ kipu mi fɔm no nti mi hɔ a na adɛ kyɛnkyɛnhene kɔtɔkɔ mm -hmm. yɛ captain kyɛnkyɛnhene ɛfrɛ mi sɛ ɛɛ eh, apa west heroes wɔn sɛ wɔn bɛ bɔ middle league. Mm -hmm. Nti wɔn hia yɛ under twenty players no. ne akɔboa wɔn. Yeah. Ɛna mefiri hɔ kɔboa eh, Upper West Heroes. Heroes. Yeah.
Ne eh, six players na ɛkɔboa ɛyɛ ɛɛ apawa series no nti ɛbɔ qualify yɛ no ɛnam si dɛbi mɛtena hɔ abɔ one season ayɛ dɛ aka ho ɛwɔ wɔ ahɔ
nti mɛfa sɛ wofiri go face hɔ no mhm. ɛna wokɔ apawa series

Ɛne sɛ woyɛ captain. Oh manyɛ captain captain wɔ hɔ asare na ɔno so akukudam paa ɔno ɔbɔ ɛfɛ ne sɛ under seventeen under twenty under twenty three yeah na yɛ wɔ top top players nso wɔ hɔ that time no na wobɔ hɔ nom no nko ara four years okay na ɛsɛ na ɛsɛ saa tam no sɛ na waba fam waba fam paa na Ghana edin bɛɛ paa na ne yɛbɔ a ɛde hum Kingsley ɔsɛ dragon striker Dragon Dragon, dragon yeah. Ɛnɛ dragon dragon dragon deɛ, na kyerɛ sɛ yeah. wopu gya nko a Ee, gyae. nti wobɔɔ four years no wowieɛ no na wowie football anaa wotoa so No.
Mebɔɔ me four years wieɛ no, ɛna dawu ɛbɛtɔɔ me Ɛwɔ- firi

bɛbɔ akyerɛ sɛ eh, na yɛka nnipa a wobɛfei so ma meka ho mekɔɔ dɛw nso the same thing mhm. ne din no wɔ soro na wotumi to atena worɔfrɔto atena paa na na meha defenders that time no wohwɛ that time frimpɔn manso agyemandua eh, afɔdodu top top defenders eh, stephen bedu mu wɔyɛ tough mm. but mene saa time na memehyia wɔ mu na mensuro Haa na me ho ɔden me wɔ speed haa nti no na any time biara no me ne wo bɛ hyia ɛwɔ sɛ ɛyɛ akwara wei ɛwɔ sɛ mo hwɛ ne yie ɔha adwene ɔha adwene ya. Na wokɔ bɔɔ go face no wo bɔɔ no how many years anaa sɛ sɛ. Go face me bɔɔ no two seasons. Two seasons yeah. Adɛn na wo bɔɔ two seasons pɛ. Ɛɛ me bɛ nyaa ɛyi kakra wɔ hɔ. challenges kakra okay. because na go face wɔ top top top players paa mm. sɛ sɛ wohwɛ ghana league no a go face yɛ team bi a ɔno deɛ team player bi a wabene bi ɔbɛkɔ akɔyɛ dɛn ɔbɛkɔ akɔfa no nti menya challenges bebree obi ne yɛ good obi ne yɛ good kyɛ me nti no sɛ yɛyi so na woni se mm. sɛ kofi debra mo wɔ hɔ joe debra joe ɔkyerɛ sɛ atɛm ebinom fi professional bɛyɛ akɔtotɔ wɔn aba So wɔn nso yɛ very good a kyɛ sɛ nyɛ me yɛde wɔn compare me a nyɛ me me wafɛ ne wɔn wafɛ ne wɔn yaa nti wɔn yɛ yusu wɔn a ɛɛ ɛwɔ so wɔ accept so nti ne mi hu ne sɛ no ɛwɔ sɛ metumi sa change club sɛ yɛ a medin no mɛtumi keep me din no mm-hmm. yaa the two seasons no so sa kɔ dawu back to dawu
okay ɛna ɔsa kɔ dawu back back to dawu ɛna asa kɔ bɔɔ sɛ wɔ hɔ ɛna mbɔ half season Ɛna mede firi hɔ a mede yɛɛ dɛn? Mede tuu kwan baa okay. Europe. Yeah. Nti wofiri Goface no ɛna wosaa kɔɔ Dɛw nti no Dɛw no na kyɛ sɛ wɔn saa tɔɔ wo firi Goface foɔ hɔ anaa? Yeah. All right.
Ɛna wobɔ hɔ half season. Half season, yeah. Ɛna wonya contract baa aburokyire. Eh, manhyɛ dɛ nya contract sɛ menya eh, I, I suggest if I eh, eh, Belgium. Okay. Na wɔn brɛ me invitation.
Ɛna ɔde kɔɔ yɛ. Ɛna mede kɔɔ yɛ. Na ansa na ɛbɛba aburokyire hɔ no, Ghana ɛhɔ no wɔammɔ national team biara eh, ne bi. Mm. Sɛ under seventeen under twenty one ɛne anta ɛɛ eh, ne Black Star no wɔammɔ bɔ bi. Under seventeen na me nyaa chance a yɛfrɛ me. Mm. Ah, na yɛfrɛ me no na wɔn hwɛ me kɔɔ camp. yɛwɔ camp hɔ na that time under twenty wɔ hɔ under twenty three wɔ camp na black star nso wɔ camp na under seventeen nso wɔ camp na mo me wɔ that time no me nkurɔfoɔ anaasɛ me ne wɔn tipɛn soɔ no wɔn wɔ under twenty three wɔn wɔ under twenty na yɛpie a wotumi sɛ ɛ Kingsley na eh, under seventeen na kyerɛ sɛ akɔyɛ Ramos bi huhu wohwɛ si deɛ ni mɛsi abɛn di ma haa waboro so waboro so but mi coach no coach adi nyame nfa ne kra nsie yie mm. wɔsi no nigeriafoɔ no wɔ players akɛsekɛsefoɔ dodo nti wɔsɔ wɔn so free kingsley yɛ de ɛba na kyɛ sɛ nkorɔkɔ boa bɛtɛ wɔn hu sɛ ebi a wɔn ahwɛ ne abande ghana nti yɛ sɛ ama mi bɛɛ fie nti ɛno na ntumi ama maa meki wɔ saa yia nom kɔgye world cup no. World Cup under seventeen. Under seventeen World Cup no ya. Oh, Saa yia na wɔde baeɛ no. All right. Mm. Oh, okay. Nti no wobɔɔ ɛhɔ nom no nyinaa wieɛ no ɛna wonyaa saa justification ɛyi no platform no ɛwɔ Belgium ɛna wokɔɔyɛ na wokɔɔyɛ nso deɛ ne kɔsii wɔ hɔ. Ah, mekɔɔyɛ no team no a ɔmaa me invitation no ɛyɛ me nua Asare Emmanuel Asare na ɛwɔ na ne team de kasae no brɛ me invitation mekɔɛ justify hɔ mekɔɛ bɛ one month yɛ justify na amfa justify na amfa ɛna mene one guy bi wɔ eh, Germany ha William Safi ha ɛna ne kasae George Alasan ɛna ɔno so ne ɔmo team de kasae na ɔmo se me mmra nti hɔ Ɛna me kɔɛ a me kɔyɛ Jestefa ɔmo faa me ɛwɔ Belem saafin ya. Okay nti wo firi Belgium no w'asan kɔ Ghana back no, no, no, ɛna wo toa w'akwantu so ɛbaa saa Germany saa saa saa saa mm. because na me toa me fa kɔ back nye yie. Adan. Ei
atam ne abobo ne nyinaa wie wɔ Ghana. N'asa. Ahoɔden n'asa.

Bongo start ne nkoa five years. Na wɔn ɛyɛ first division ana second. Satam ne yɛ wɔ Satam ne yɛ wɔ fourth league.
Ɛna ɔbɔ no five mm. years. Nti no yɛ bɔ fourth league no yɛ bɔ no one year hɔ mm. ɛna yɛ qualify. Mm-hmm. Ɛba third league. Ɛna yɛ bɔ hɔ two two years hɔ. Mm-hmm. Ɛna yɛ qualify ba Second division. Nti mm-hmm. second division no na ahoɔden no afe deɛ asa sɛ asa nti wɔn kɔfa nkwadaa a wɔn bɛtumi ayɛ dɛ abɔ ɛɛ second division no mm-hmm. nti na ayɛ sɛ sɛ no akɔyɛ bɔɔl no akɔyɛ small small teams a ayɛ sɛ yɛbɔ wɔn nhyɛ da nni din Ah, ɛbɔ no kakrakra gye kakrakra de yɛ dɛ ne yɛyɛ adwuma so so saa. Mm, okay, memmra wo personal life mu. Waware? Maware. Oyenom yɛ sɛ? Mewɔ yere baako. Baako, nti wosi so nyinaa oyere baako pɛ na waware? Yere baako pɛ. Oh.
Mene ne firi nkwala bere mu. Ee, o o. Ah, ɛma wadwa yi sɛ. Oh, okay. Mm.
Na ɔma yɛ ahe? Mema yɛ nsia.
Wɔn nyinaa wɔ ha? baako wɔ Ghana. Wo yere wo yere na na de ɛwo nkwadaa nsia ni. Dabi, me ne na wɔ nan.
Na mmienu no ɛ. Mmienu no ɛɛ metwa me ho kakra.
Hey! Ɛnka bebisa o. Ɛyɛ mmienu pɛ deɛ. Mmienu pɛ. Woyɛ sure? Ah, me yere nim.
Mm, na deɛ wɔnim nso ɛ. Ebi nni hɔ.
Wonni saa ade su bi apart from saa tuo no? Woanka no sɛ pii a, w'aso yɛ bɛyɛ hye no nti ɛwɔ sɛ woka no ntɛm. Saa?
Na wo girls nso ɛ? Menni bi.
Woyɛ sure?
Wɔn bɛgyaa wo.
Ebi nni hɔ no, ɛbɛyɛ dɛ wɔagyaa me.
Woyɛ sure sɛ ebi nni hɔ? Menni bi.
Yoo, na nkwadaa no from how many years to how many years? Nkwadaa no? Panin no wɔ

Twins ana? Ɔmo nyɛ twins.
Ɔno ɔno ɔno yɛ half caste. Ɔne Emmanuel no yɛ the same ɛyi. Ah nti da eh, half caste no wo ne ne maame no waree? Yɛwaree. Saa ta na wo yere first one no wɔ he? Na ɔwɔ Ghana.
Na wanyɛ problem biaa? Meka kyerɛɛ no. Ei, ka kyerɛ sɛ me ho kyere me wa nti ɔma me ware baako na me fa nyɛ yi. Ɔte aseɛ. Wɔn deɛ ɔyɛ ɔbaa pa. Paa. Me anka mpene.
Hmm. Dɛ menim sɛ nka mpene.
Na na ɔho kyere ɔho kyere wo sɛ sɛi. Ah, sɛ wɔbɛhyɛ ha wo nko ara. Ɔte aseɛ. Nti twɛn o. Sɛ mɛkɔ akɔbɔ adwaman no meka kyerɛɛ no. Aha, me ba.
Mɛmfa no sɛ. Wo nso wobae eei na ɔka kyerɛɛ wo sɛ, Me nso me ho kyere me nti no me aberante no. Mewɔ ha na ɛdɛn na ne ho akyere wo?
Ah! Ɔbaeɛ no mewɔ ha na ɛdɛn na ne ho akyere no? Dabi, sɛ ɔno wɔ, mefa no sɛ so na ɔwɔ so ɔwɔ fie ɛna aware broni no wɔ ha saa ta na wo nkoa na wowɔ ha na ɔno nso nkoa wɔ fie na ɔno nso frɛ wo sɛ bi a ɔno nso so ho kyere no nti na ɔpɛ sɛ aberanteɛ bi a wahunu no ɔne no wɔ hɔ na aba a wɔgya no a. Dabi, ɔno deɛ ɔntumi nyɛ saa. Ah! Adɛn ntia?
So sɛ bɛrima yɛsɛ bɛrima tumi ware mmienu mmienu. Bɛ wɔ ba deɛ de na ɔka kyerɛ okuru sɛ wo ware bi aka hɔ. Dabi sɛ wɔn ware wɔ.
Adeɛ wɔpɛ sɛ makɔ nhoma mede makɔ nhoma hyɛ mbotom ana. Dabi sɛ sɛ sɛ wotumi frɛ wo yere ka kyerɛ ne sɛ hello my my my darling me ho kyere me. nti no mam kwan na menware baako no wɔse yoo ɛɛ ɛndeɛ deɛ wɔyɛ paa mboa na wɔn nso wɔ hɔ na ɔfrɛ sɛ ɔdɔ hmm. na nsɛ mete hɔ na mo ho yɛ me yiiyi nti na aberanteɛ bi wɔ akyire ase mpɛ sɛ ɛndeɛ ɛnyɛ yi ɛnyɛ yi wɔkɔ abɛɛ so ɛnyɛ yi ɛndeɛ nka ɔmfa sɛ yɛ ka nokorɛ no so Ɛ wobisa me na ɔbɛka akyerɛ. mo pɛ mo pɛ maa saa me ayi footballers. Adɔfafoɔ nyinaa pɛ maa. Daabi mo deɛ na aba na yɛka. Sɛ me me kɔ me nkɔ fa driver ni bi a mɛtena Quintessence TV so. Ade pamfoɔ nso pɛ maa.
Daabi me me celebrate football legends ɛna nkorɔfoɔ keka ee maame wɔn pɛ maa ɛna me sɛ o daabi wɔn mpɛ maa wɔn se mo pɛ maa. Obi aba ha bɛyɛ o lie pɛ footballers no. Daabi sɛ nti na meka sɛ wɔn mpɛ maa no. Maame.

Sabato bɔ ha wa sɛ ɔpɛ. Dabi ɛnyɛ ne saa sɛ wohu sɛ asɛm no asɛ wɔrekeka ama ayɛ sɛ ɛyɛ akɔyɛ tag bi.
Ɛyɛ tan. Umm mo mpɛ maa. Dabi. Nso wotumi ka kyerɛ ɔyere sɛ wo ho kyerɛ wo. Tie deɛ meka no mabɛtena kuro mu ha bɛɛ some years. Umm. So ɔho. Na ɔno so te hɔ ha some years. Some years. Dabi a mɛhu. Buroni bi, na mempɛ sɛ me ne no bɛtwe mpena. Ɛnna mefrɛɛ me yere, ɛnna mekaa nokorɛ no kyerɛɛ no. Ɔho sɛ seesei ɛno sɛ wo so wompɛ o. Ɛnso wobisaa me sɛ me mpenafoɔ yɛ sɛn ma mekaa sɛ menni mpena. But sɛ menim Jessica. Jesse hwan? Ka.
A ɔfiri he?
Wɔ ne na mmaa no fi. Wɔ so wɔ se na ɛyi na gɛngɛ no. Saa, ɔboa. Saa, ɔbɛgyaa wo. Onyaa me. Ok. Seesei ɛɛm Ghana football sɛn na wohu no? Hoo.
Hmm. Ɛnte sɛ first no but eh, I hope sɛ eh, seesei past bɛyɛ six seven months yi deɛ I think sɛ wɔn change nneɛma bɛɛ five six years na nneɛma yɛ rough kakra mm. ɛwɔ yɛ yɛ sɔka no mu so ɔbɛhwɛ a wɔn kɔ world cup no baeɛ n'akyi no na nneɛma ntumi nkiliki yie mm. ɛkɔ ɛyɛ cup of nations ɛyɛ ntumi mpɛfɔmu kyɛ sɛ but i hope sɛ this time yɛ a wɔn interview mi yi deɛ mehu ne sɛ ɛɛ yɛn nua sika wɔn de adwuma no ama no no ɛne management no aba na hope sɛ wɔn bɛtumi ayɛ nneɛma yɛ kama yɛ a. You hope sɛ ɔmo bɛtumi anaasɛ ɔmo reyɛ adwuma? Ɔmo gu so a ɔmo reyɛ nti no, I hope sɛ yɛbɛtumi aduru baabi. Sɛ yɛn, sɛsɛ yɛn startee biribiara. Mm. Nti no, wo, wo adwenkyerɛ mu no, mmerɛ bi bɛtumi aduru ama Ghana Premier League abɛyɛ te sɛ European Premier anaasɛ eh, English Premier anaa La Liga nom, ɛbɛtumi aduru mpɛmpɛnsoɔ saa? wo adwene mu no. Mpanimfoɔ no sesa yie na sɛ wɔtumi hwe plɛs no yie sɛdeɛ aha wɔn hwe plɛs no tua wɔn ka yie because sesei no koraa no. Asɛm a woka no waka no too general. Mpanimfoɔ no sesa yie a mpanimfoɔ bɛn? Ɛsesa bɛn? Wɔn a wɔda
ɛfrɛ no sɛ ekuo no ano kuo no ano. Ekuo bɛn?
Ti mu no asɛm a woka no. Ɛhɛn, nti me meka Ghana ara Ghana black asɛm nso na me star.
ne wo ka yi. Nti Black star na woka anaasɛ in general? Adɛn na woka black star biribiara nko ne in ara? general sɛ sɛ de Ɛwɔ ka sɛ sɛ league Ghana no, league no mu na ne yɛyi ayi yɛyi ne nipa black no. star firi. Nti ɛno yɛ yie a, yɛbɛnya good players wɔ black star, satellite. Eh, under twenty, under seventeen. Nti deɛ na ɔmo fa nto hɔ nom a ɛbɛma ne Ɛna mma no ayɛ meka yie. no, ɛna Biribi meka te sɛ sɛ sɛn? mpanimfoɔ no hwɛ boys no yie a, Ɛwɔ kwan bɛɛ so.
sikasɛm mu, mhm, case mu, training grounds, wɔn ayɛ good parks. Wate aseɛ sɛ sɛ wokɔ Ghana a, saa park yi a ɛyɛ su training wɔ ha yi, amanfoɔ astate yɛ dɛ. Ɛyɛ yie bi. That is the one a yɛbɛtumi ama yɛ soccer no ayɛ dɛ ayɛ great yɛbɔ bɔɔl a bɔɔl no bɛyɛ fɛ so ɔmo te sɛ deɛ hanom ɔmo bɔ bɔɔl a ɛyɛ fɛ no first wo yɛ paase bɔɔl ma wo breki kora na afa wo nan ase woyɛ sɛ wo paase yɛ paase ma na bɔɔl no adwɔ mpo ɛyɛ du na because park no nyɛ oh okay aha baasi sɛ nsoro obiara mɔden na ɛyi na obiara ɛyɛ Ne packs nyɛ ade nti na me ka sɛ sɛ Nkakra nkakra. ahaa ebetumi ayɛ yie. Ebetumi ayɛ yie yo.
Ɛɛm wɔ football akwantuo mu no, ɛdeɛ adeɛ baako bi na esiiɛ a ɛkaa wo paa a ɛnnɛ sɛ wote hɔ na wo kae a na ɛyɛ wo ya?
Me nyaa akwanya wɔ Oberhausen justify ɛma yɛafa players no nyinaa wie yɛafa maka ho yɛafrɛ me manager sɛ adeɛ kye a ɔmɛsan me contract na yɛ second division nti trainer no frɛ me one saturday na adeɛ ɛɛ eh, adeɛ kye sunday a ɔno ɔmbɛsan na yɛ sunday sorry Nti Monday na ɔnom bɛsan contract no yeah ɛna ɔse anɔpa no memmra na ɔnyɛ me ɔyɛ cross ana mabɛyɛ heady na ɔyɛ me me finishing ɔpɛ sɛ ɔhwɛ me finishing nti ɔpagya bɔɔ no ana mabɛ heady ɔpagya no ma tapoɔ pagya no mabɛ heady nti ɔbɔbɔ baako na ɛsi fam na me dive faa fam Ɛna ma ha ɛwɔɔ fam na ɛbui. Wow. Yeah. Aka two days. Saturday, Sunday, Monday na ma sign contract. Ɛna ma breki yie. Shoulder.
Shoulder. Ɛde me too dɛm bɛ two years.
Wow. Ɛno ne adeɛ a. Ɛno ne adeɛ a ya.
Ɛka wo.
Papa. Woda so kaeɛ a na. Kaeɛ. Basɛ wodi ho yaw kakra. Mm. Na tam bɛn so na Wonyaa te sɛ football mu anigyeɛ a wote hɔ a wotumi sɛ ah Kingsley deɛ na wo tiri mu yɛ wo didedide. Ɛno yɛ time a mekɔɔ Gophers. Gophers no?
Ok. Ɛdeɛn na ɛmaa saa deɛ no siiɛ?
Yɛbɔɔ yɛne Gophers match no wieeɛ no, na ɛdɛw. Na Kotoko pɛ league no agye. Ɛna Go Face nso pɛ league no agye. Ɛna Kɔtɔkɔ bɔɔ Tema. So ɔho. Mhm. Ha ɛna Dɛw nso yɛn nso yɛne Go Face last mhm. match. Deɛ ɔbɛhyɛ biara Go Face hyɛ wagye league no. Kɔtɔkɔ nso hyɛ a ɛwɔ Tema a ɔno nso afa league no. Yeah. Nti yɛkɔ no na kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ dɛ. Mo de ɛni ɛdi paa. Ɛkɔ Kɔtɔkɔfoɔ no nso ne yɛ kasa sɛ ɛtumi ɛyɛ yie a wɔn bɛtumi apɔne kakra yɛ dɛ ama yɛn. Yɛtumi kɔhwɛ ne match no a, ɛkɔeɛ no yɛne goal fie sɛ ɛyɛɛyɛ na first goal akasa Kingsley Osei ɛne goal face. Oi, na kotokofoɔ no wɔ tɛm a wɔn mu bɔ see. Satam Sam John na mo ne mpanimfoɔ goal face mpanimfoɔ no nyinaa nso wɔ park. Mm. Yeah. Nti yɛkɔɔ first half baeɛ no, a ne yɛmaa yɛ yɛ midfielder no number six no yɛmaa no red card. Ɛna Kofi nse wɔn bɛsesa mu na adɛ. Ti ɛpɔ ɛna wɔn abɔ yɛ three one. Akyɛ sɛ wɔn afɛ league no. Mm. Ti ewie yɛ ana Sam Jona ɛne mpanimfoɔ no na yɛ three players. Wɔn nso wɔn hia yɛ goal for us. Sika nso wɔn de maa yɛ na kyɛ sɛ Emu odu. Emu odu.
Ɛne na medaeɛ a, asɛm a wobisaeɛ a. Wotim yɛ wo dede dede dede. Good. Yɛde yɛn nkɔmmɔ yi reba awieɛ. Na wohu sɛ, seesei nkwadaa no bebree asi so a wɔrefi fie abɛwura football no mu. Wɔde anigyeɛ ne ahosɛpɛ na ɛrewura mu. Ɛdɛn afotuo na wobɛtu ama wɔn? Wo no woafa Ghana league akwaweɛ so ara de abɛwura mu wɔ aburukyire. Wowɔ experience bebree. Ɛbɛyɛ dɛn na saa nkoraa yi wɔatumi mpo atwam baabi a wokɔeɛ no akɔduru baabi a ebi koraa na Mercy no mu yi wɔwɔ yi? Afotuo kakra a mede bɛma yɛn nkwadaa no a wɔreba no, one, they have to respect, respect. football. Yeah.
One. Two, ɛwɔ sɛ wɔn wɔn training ɛyɛ constance apart from wɔn constant training constant training apart from wɔn team training no ɛwɔ sɛ wɔn saa yɛ wɔn personal training training secret training mm-hmm. lateness zero ɛwɔ training trainer ka sɛ yeah discipline trainer ka sɛ three o'clock a. Two forty five na wɔ hɔ. na wɔ park no so no koraa no wotumi kɔ na wadi ka fa bɔɔl de ayɛ dɛ ayɛ biribi kakra wɔm up ansa na trainer aba ebuo wode saa nneɛma no bɛdi w'anim a ɛbɛpagya wo akɔ soro wonyɛ lazy ɛwɔ sɛ player woda ntɛm sɛ woda ntɛm nya enough rest ya because wobɛkɔ aba no honam nyinaa yɛ wo ya na afei woasɛ atwetwe mpimpini saa kasa kɔ nante nante abɔnten adeɛ kye nso a wobɛsa akɔ training nti no wobɛhu sɛ adeɛ bɛkye no na wabrɛ nti wonya good rest nso deɛ a adeɛ bɛkye wobɛhu sɛ wo dendenden na wasa ade akɔgyina park no so wokɔgyina game mu sɛ wobɔ a bɛbɔ no perfect ɛnyɛ aduro aduro biara ni baabiara

Mpanimfoɔ, Cesar Nyame nhyira wo, wo na wosoo yɛn mu tetee yɛn firi Fantomas a ɛnnɛ yɛatumi aduru baabi a yɛaduru yi. Yɛkyea Go Face mpanimfoɔ nyinaa, Dawu mpanimfoɔ, Kwawu, Sekins, mede nkyea kɛseɛ paa ma wo wɔ ade fɛɛfɛ a yɛbaa Kwawu nso woyɛ maa yɛn, wo ne wo mpanimfoɔ nyinaa, Nyame nhyira mo. Yɛkyea yɛn fans nyinaa ne yɛn players a Plane bɔ deɛ ɛne wɔn bɔɔ yɛ nyinaa mekyia mo nyinaa da mo ase.
Yɛda ase sɛ yɛtoo nsa frɛɛ wo na wonyaa adagye maa Quintessence TV. Yɛda ase paa Mister Kingsley. Abusuafoɔ ne adɔfonom, ɛha na bere bɛma kwan ama yɛde Talk with the Legend bɛsi. Nkɔmmɔ no deɛ nka ayɛ dɛ, bebree wɔ hɔ a yɛbɛbisa nso no mpanimfoɔ se Agorɔ yɛ dɛ no, na adeɛ resa akwantufoɔ. Ne sɛ nti yɛde bɛsi ha. Ɛberɛ pa mu no, yɛbɛsan akɔtwe no aba, na sɛ ɔwɔ nsɛmmisa bi a, na wɔabisa no. Nti no, me meda abusuaku ɛɛ adwumakuo a wɔbɔɔ m'akyi dɔm maa metumi de Talk with the Legend brɛ wo. Ɛyɛ Paradise Park Mineral Water. Drink Pure and Live More ɛna Nagis Creations International de Home of Fashion and Beauty ɛyɛ me mo one and only Queen Sanzi the African Goddess me na medii dwumadie ho kyea me na mekae wo sɛ I love you to the max bye bye.